מען מיינט קדושה איז קביעה, איז א במקום שישי, איינמאל געהיטן די אויגן, ס'איז א במקום שישי, איינמאל געהיטן די אויגן, ומבטין באחת מעיניך, איינמאל געהיטן די אויגן, איינמאל קיים לעיל. א מענטש ארבעט, אזוי זאגט דער תפארת שלמה, ער שרייבט עס אין ראש השנה אויף א פסוק די וואך. עס שטייט ואשנפה לפני השם, משה רבינו מוכיח כלל ישראל, ואשנפה לפני השם את ארבעים היום ואת ארבעים הלילות שנפלתי לחם לא אכלתי מים לא שתיתי, פערציג טעג בין איך געווען אין הימל נישט געגעסן נישט געטרינקען, וואס איז ער מוכיח כלל ישראל וועגן ענק ווייל ענק האבן געזינדיגט זיי געווען פערציג טעג אין הימל, זאגט ער וואס איז ער מוכיח געווען פערציג טעג אין הימל, ער איז געווען פערציג טעג א מלאך, וואס האט ער מוכיח געווען? דער תפארת שלמה יאר האט געשריגן כלל ישראל פערציג טעג בין איך געווען אין הימל איך בין געווען פונקט ווי א מלאך, עס פעלט מיר פערציג טעג אין לעבן איך האב נישט געהאט קיין יצר הרע נישט געהאט קיין נסיונות וועגן אייך ווייל איר האט געזינדיגט וועגן דעם וועגן דעם פעלט מיר פערציג טעג ווייל אן קיין נסיונות וואס איז וואס איז דער לעבן פארשטייט וואס איך פונקט ווי דער בוכאר שרייען טובי' טובי' נישט קיינע נסיונות נסיונות. משה רבינו האט געזאגט איר וועט מחי' ווערן כלל ישראל ס'איז פעהלט אים די פערציג טעג, אוודאי און אוודאי דארפן אונז בעטן אלטע ווי איילנד איין ישראל, אבער וויסן וואס דאס מיינט, א בחור וויל אנקענע, אוודאי דארף א איד בעטן אלטע ווי איילנד איין ישראל, אבער ווי זאגט מען דארטן די אמעריקאנע אידן זאגן אז ס'איז געווען דארטן אז ס'איז געווען דארטן ס'איז שנייט דארטן אסאך, וואס טוט מען לייגט מען זאלץ אויפן כביש, זאלץ די שניי זאל די שניי זאל צוגיין לייגט מען זאלץ. טא, די שניי צעגייט, אבער ס'ווערט א. די כביש ווערט צעשפאלטן, די כביש ווערט צעהאקט, צעקנאקט. איז דא, איז געווארן אזעלכע לעכער דארטן אויפן כביש, וואס בינגעט די אלע קארן האבן געדארפט פארן, האבן זיי געדארפט זיך ארומדרייען ארום און ארום, ווייל ס'איז געווארן דארטן לעכער און ברעכער, האט מען געשיקט אפאר מומחים, האט געשיקט די רעגירונג, געשיקט מומחים זאלן פאררעכטן די כביש, פאררעכטן די לעכער.

שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא היו מחכמה שאלתו זאת. אל תהיו מאמהות, זאלסט דערציילן מיר נישט כסיפורי צדיקים ס'איז אמאל געווען צדיקים. אן גייט אהן געווען א בחור מתגבר על יצרו בשמירת עיניים, איז ער כמעט ווי א צדיק מדורות הקודמים. מ'האט זיך געגעבן א זעץ אוועק. ס'איז אריבער א האלבע שעה, האט ווייטער נישט גערעדט קיין ווארט, האט זיך געגעבן א הייב אויף נאך א האלבע שעה און געשריגן די זעלבע תורה מיט א קליינע תיקון. זעלבע טאג האט געשריבן נאכאמאל אל תור שלמה המלך זאגט אין קהלת אל תור מה מה הוי ה' יאמר ראשונים אוי תורים וממילא כלא מה חכמה שאל את זאת דארציי מיר נישט קיין סיפורי צדיקים זיי אמאל געווען צדיקים אהן גייט אהן געוואן א בחור מתגבר על יצרו בשמירת עיניים האט ער זיך פאראכטן און נישט כמעט ווי א צדיק בדורות הקודמים נאר פונקט ווי א צדיק בדורות הקודמים האט זיך געגעבן א זעץ אוועק פונקט ווי א צדיק פאר מים אחרונים. און דו ברענגט מים אחרונים, די האבן זיך אנגעהויבן, זיך אויפגעהויבן, געשריגן די זעלבע תורה מיט א דריטן תיקון, אבער די דריטע מאל שרייבט ער איז ער געווען רויט, געשריגן, אז שלמה המלך זאגט אין קהלת אל תהיו ממראהו, שהיו מן הראשונים היו טובים מאלה, כלומר חכמה שאלט עס אויס, דערצייל מיר נישט קיין סיפורי צדיקים וואס זיי האבן אמאל געווען צדיקים, נאר היינט גייט א בחור א אינגערמאן וואס גבר על יצרו בשמירת עיניים, האט ער געשריגן נישט פונקט ווי א צדיק מדורות הקודמים נאר אסאך מערער אסאך גרעסער. ווען ער האט געשריגן א ווארט, ווען א אינגערמאן א בחור גייט מתגבר עליצה בשנות עיניים, איז ער גדול מבעל שם טוב ותלמידיו. איר הערט רבותי? נו. אה, די ספיר צדיקים, פארוואס נישט אזויפיל מעשה'ס, יעדער איינער פון זיינע צדיקים זכותו גלינו, אה, ט'ער זיצן א גאנצע נאכט און דערציילן, קענסט ווערן אין א מינוט גדול מבעל שם טוב ותלמידיו? אין א מינוט? אה?